Mōrena ata mārie tēnā koutou katoa i tēnei ata aroha mai te āhua nei kei te pōturi nā mahi katoa i tēnei ata i te mea ko te rā hina tēnei, te Mane, te 27 a onā rani o Mahuru o Hepetema. No reira, ata Maria Morena ki a koutou, nau mai ki to tatou nei kaupapa a Kaina Kōhana Reo. Me te miharo anō kei te hono tonu mai koutou i te whānau ki a koutou. Christy Luke, e mihi ana ki a koe. Oh, me whakanui au i tera, kei te aha ke waku, waku tuhina kōrero i raro nei, he iti rawa, nō reira, māku tērā e whakatika hei te roa anake o tēnei wāhana engari, mōrena ki a koutou, nau mai ki tō tātou nei kaupapa, ehara i te mea ka ka, ka tukuna tēnei kia, kia, kia naro noa, enari ka kaha tonu tātou ki te karawhi i tēnei kaupapa mēnā hiahia ana koutou a, kia hono tahi tātou ki runga i tēnei pae kōrero a Kāina Kōhanga Reo, ka pai, ka pai. Tukuna mai hoki he kōrero, ā, he whakaaro rānei, e pā ana ki ngā kaupapa e whakahaerehia ana e tātou. Ākene pea kei a koutou he whakaaro mō tērā āhua. Engari kia tīmatahia tō tātou nei ata i runga i te āhua o te karakia nō reira kia inui tātou. E io ko te pū, ko te more, ko te wau, ko te aka, ko te rea, ko te waonui, ko te kune, ko te pō. Ko Raninui e tū iho nei, ko Papatuanuku e takoto nei. Ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama. Nāu e tāne nā kitea te wānanu nui a Rani. Kia tū i te mōhiotana kia tū i te ora, kia whai koha te ira tanata ki ngā taona hurihuri o te taiao nei, kia mau ngā tikana me ngā kaupapa matua, kia ū ki te ngākau titi tonu ki te wairua Māori. Koinei te tīmatana o te kōrero, kia ngākau mahaki, kia piki te kaha, kia piki te ora, ki roto i ngā mōrehu tana ora tau mā. kua haere ki te huinga o te kahurangi, kia noho pūmau, kia manawanui, kia tū tika ai ngā mahi a kui mā, a koro mā. Nō rātou tonu ko te karapinepine, ko te hono i wairua, tūturu whakamaua kia tīna, tīna, haumi e, hui e, tāiki e, Tāiki ki a ki a tātou katoa, tāiki ki a tātou katoa. Hoi anō, anei pea he waiata kīnaki me te whakamōhio atu a Kine pea ko wai tā tātou kaikōrero i tēnei rā, i tēnei ata. Nō reira, kia huri ake pea tātou ki tēnei waiata, tētahi o ngā rōpū o Te Matatini, otirā tētahi o ngā rōpū o tō tātou nei, o tātou nei whānau o Te Motu, ko te rōpū o nā tūmanako me tēnei ā tātou waiata e whai ake nei, ā muri ka kōrero atu tātou ki te kaitātaki a o te rōpū o nā tūmanako a Kawariki Morgan. Nō reira e te whānau, nau mai whakarona mai ki tēnei o ā tātou waiata. Wairea te poho o tōku whare, o ngā tūmanako.

ahakoa roa pea e pupuri ana i te taitara mō te toa whakaihu waka mō Te Matatini o nā tau e hia nei ki muri, āhua rua tekau, rua tekau, tekau mā iwa. Nō reira, e mihi ana ki a rātou, tērā te tū i roto o Pōneke. Nō reira, i waimarie ahau ki te, ki te whiwhi, ki te rapu, i tērā o a tātou nei kaitātaki ki a Kawariki, ā, me ana whakaaro hoki mō te tū a te kapa me ana hīkoi i roto i te ao haka, otirā tēnei uri nō Te Tai Rāwhiti me Te Tai Tokerau, ēnari kia huri atu tātou i nāinei me āna kōrero e pā ana ki tana hīkoi i roto i te ao Māori, ā, te ao kapa haka hoki. Nō reira, anei ahau e kōrero ana ki a Kawariki

Aoteara tēnā anō koutou a te whānau e mātaki mai rā ki tēnei o ā tātou whakapaohotana a Kaina Kōhana Reo, hoi anō kia mahara tātou ko tēnei te Rāhina te 27 o te marama o Mahuru nō reira kua tae tātou pea ki te ki te pito o tēnei marama a tēnei wāhana o te Kōhana hoki nō reira e mihina ki a koutou. Hoi anō, ā, kua waimarie tātou e te iwi ki tētahi o nā mokopuna tuatahi me kī, ā, o nā mahi kōhana reo, ā, o nā mahi kura kaupapa Māori, ā, otirā i roto anō i nā mahi, ā, kia tū tētahi rōpū motuhake, ā, mō nā raukura uh, o te Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. Nō reira, kāre au e tōroa i ngā uh, whakataki mōna, ēnare kia kuhu tonu atu tātou ki te mihi ki tēnei o tātou nei ranatira, kia Kawariki Morgan, kai tātaki fearless, fearless leader uh, mō te rōpū o Nā Tumanoko e Kawariki, tēnā koe. Tēnā koe, te tāhurihuri o te rangi e mihi ana. Ka pai. Nō reira, ahakoa tō rononui, ā, ahakoa kua pikitia tō mata i runa i ngā pahi o Tāmaki Makaurau, ngā pou rewa teitei o Tāmaki, tēnā whakamōhio mai ki te iwi, ko wai koe, nō hea hoki koe, ā, me ō kōhana reo pea. Ā, tēnā tātou, ā, ko Kawariki Morgan tōku ingoa, ā, he uri au nō Tainui, Ngāti Porou, Ngāti Hine, ā, Te Whānau Wāpanui, ā, me Ngā Kuki Airani, uh, tipu mai au uh, ki konei ki Tāmaki Makaurau, uh, i kohanga reo au ki, uh, uh, ki te kohanga reo o, o Hoani Waititi. Uh, a, ka mutu ana ki reira, uh, ka huri, ka, ka haere ki, ki te, ku, ki te kura kaupapa Māori o, o Hoani Waititi, ki te whare kura o Hoani Waititi, nori i tangata mai au ki, ki runga o te marae o, o Hoani Waititi. Uh, a ke tāma ki tonu au e noho ana. Ka pae no Reretiwi taketake tēnei tangata nō Hoani Waititi, whānau mai i Hoani Waititi, tipu mai anō i reira, ā, kei reira tonu e takatū ana, e mahi ana i ngā mahi pai. Tētahi wāhana au e Kawariki, i haere koe ki te E whakaaro pēnei noa iho ana i te mea i roto koe, kua kite koe i ngā rōpū o Manutaki, ā, mm. ngā rōpū o te Waka Huia, ā, engari ā, tētahi i hoki atu koe, i hoki atu koe ā, ki te taha o te roa tātou nei Papa, ā, Papa Derek Ladelli, ā, me tō, me tō haere anō ki tērā o ngā kura a Toi Haukura uh, i roto i nā mahi toi. Nō reira, akine pia, ai, ko, ko nā tūmanako, ko nui tā mātou rongo mō tērā ahua au, enari, te hoki atu ki tō wā kāina, a ke te tū kotahi, a me tō iwi, tō rahi, me te noho anō i reira, he mea, i, i pēhea te ahua o tērā, he rere kē, he aharani. I rawe taku noho ki te Tairāwhiti, ā, nō, nō reira taku, taku māmā, nō, nō Te Araroa, ā, te whānau a Tūwhakairiora, ā, nō reira ka, ā, ka mutu ana taku, ā, ā, au ki te wharekura o Hoani Waititi. Ā, e rua pea ngā tino kai ngākau ā ōku ko te, ko te reo Māori, ā, ko te kapa haka, ā, e toru pea, ā, me ngā mahi toi. Nō reira, ka, ka whai ērā uh, kaingākau ōku. Uh, um, me taku tino uh, minamina ki ngā mahi toi e puta ana i, i toi haukura, tērā o ngā whare toi uh, Māori. Reira, ka, ka tuku au, uh, tuku hia hia ki te kurara, uh, ka, ka whakaae tuku haere atu ki te ki a toi haukura, uh, ka haere ki reira. Ka noho ki raro i ngā rangatira pēnei i a ia Derek Lardelli, tā Derek Lardelli, i a Sandy Edsett. Uh, ko rāua pēr ngā tino tohunga, uh, ngā mahi, uh, uh, ngā mahi toi uh, Māori. Uh, no reira, uh, ka rawe taku noho, a ka āhuru taku noho ki reira. Ā, ki reira hoki ka, ka pātai mai e te Aika, ā, tēnā, e, e, i tana mōhio he tangata kōrero Māori au, tipu mai au i roto i te, te kōhanga, te kura kaupapa, ā, ka tino, ā, ā, ka tino āki mai ia, ā, tēnā, me, me haramai koe ki, ki Whāngarā. Ā, Uh, mohio tonu i au, ko, ko taku uh, wahine, uh, ko taku makau, uh, no whāngarā tonu, uh, a Kim, no reira, uh, ka tere tonu i a te, te ki atu, mm. oh, nō tēnei kapa, no reira, me hara mai koe, ka, ka haere atu ki, ki whāngarā, koe rā te, te taku rongo tuatahi i tēnei mea te, uh, te kapa pakeke. Um, i tua atu i taku, uh, taku titiro uh, ki uh, a Manutaki uh, ki, ki a Wakahuia, engari um, ko taku uh, kapa, you know, ka noho roa au ki, ki roto i tērā kapa, ko whāngā rā mai tawhiti. Uh, me te rawe o ngā mai, a ua ua, ua ua te huri mai ngā mahi uh, kapa haka kura tuarua, ka uru ki tētahi kapa pakeke. Taku whakataetae tuatahi, kāre uru, kāre uru wai mariki. Ko rono koi, ko rono koi tērā o te kore uru, ko rono koi tērā o wai rua. Ko rono koi, ko rono koi tērā. Wai rua kawa, he harani, he te aroke. E nā te korenga o tuku Māu ka tuku hoa i te whakataetae mō tētahi tūranga. Ka riro i a ia. Engari ka whati tana waewae, ā, ka waimarie anō au. Nō reira, i tīmatanga ka raua i uru, engari, ā, ka whati te waewae o taku hoa, ā, ka uru ko au. Ā, nō reira, ā, ono, ono tau au ki, ā, māu ko taku makaua a Kim, ā, ki roto i te kapa o, ā, o Whāngarā-mai-tawhiti, me te pai o te noho, me te pai o te noho. Engari ka tai ki te wā ka karanga mai ngā hoa o Tāmaki Makaurau me te kē atu. Me whakatū kapa haka tātou, ngā raukura, ka ahu whakaae atu te ngākau. Ka hoki mai, taua tau tonu ka tō a Whāngarā mai tawhiti i te matatini, nō reira ki tā au ka whakaroto. yeah, engari, uh, you know, ko, ko, te, ko te huri o te ao tēnā, uh, engari e, e mihi tonu ana ki a, ki a Derek, uh, a mit, uh, i, i runga i taku mōhio, uh, i te au ngā pūkenga kai au, mo te whakahaere ka pahaka, uh, mo te uh, tito waiata, ā, i hua mai i a ia, i, me, me taku noho tahi ki a ia, nō reira, e mihi tonu ana ki a ia. Ka pai, ā, i te, i te whakaaro kia kaua tonu e kuhu tōtika atu ki nā tūmanaku i te mea, arā, mea te huarahi i takahia e koe, ā, ki te hoki mai, me kī tētahi, āe, he rōpū pakeke, ā, he rōpū kua roa, ā, e haere ana, otirā te, te nui, te nui o nā, te huna i puta mai tērā, tērā o nā kapa, ā, kia tīmata anō i ētahi atu kapa, pērā i a Te Waka Huia mā, ā, āe, e tino hiahia ai te mihi tērā āhua hoki ā nā iwi o te Tai Rāwhiti e kaha nei ki te whānau i nā rangi pea me ētahi o nā nekeneke, ā, mō te kapa, nō reira, āe, tērā whakawhitina mai tētahi rōpū pērā rawa ki tētahi rōpū kāhore noa kia kitea he moemoeā, he fuehu pea noa iho e, e kua noa iho e rere ana i te rangi. Nō reira, āe, tērā āhua, ā, he aha nā whakaaro rūpi a koutou mēnā i te whakatū i tērā, i tērā rōpū? Nā, kene, me te mea noa, kene pea he aha te tino pūtake o tērā rōpū? I, um, Nā, nā Gloria Taumaunurau ko Jade Robson, ā, nā rāua te karanga, ā, i a mātou, ā, ngā raukura, ā, o taua wā rā. Tēnā, hoki mai, hoki mai i Whāngarā, hoki mai i Wakahuia, hoki mai i Manutaki, ā, me whakatū tātou i tētahi rōpū. mō mātou ake. Ā, ka whakaae, te nuinga, ētahi kāri whakaae, kāre hoki mai, engari i te tīmatanga, i te nuinga i whakaae, ka hoki mai. I runga i te, i runga i te hiahia kia hoki ki ngā wā i a mātou e hakatahi ana i te wharekura. Tērā, tērā noho tahi. I te mea tipu tahi mātou, Ngā tipu tuakana teina mātou. Mai te koha reo, te nuinga o mātou i tipu tahi mai te koha, koanga reo, a e, e hoa piripono tonu ana. Uh, engari ahakoa kei tērā kapa, kei tērā kapa. Uh, ka hoki mai ana uh, mātou ngā raukura uh, ki te aha rāne, ki te hūreirei, ki te, ki te kōrero, ki te, ki te kaitahi, ki te huitahi. Uh, ka rongo i tērā, i te ahuru o tērā noho, i te, i te ahuareka o tērā noho. Nō reira, koirā te, te te o ngā whakaaro i, i tīmata tuatahi ai a ngā tū manako, kia hoki ki uh, te, uh, te noho tahi. Uh, a, i tau o wāra, uh, i, uh, e te e mātou e whai tamariki, e te kāre whai tamariki, Nō reira, i kite mātou i tētahi kaupapa e whakahoki mai ai tātou ki te reo Māori, ki te noho tahi, te kōrero Māori. Ētahi o ngā kapa i haere ai mātou, kāre he kapa kōrero Māori, ko te kapa haka te mea nui, ko te whakataetae te mea nui. ahatia ko ngā, ko te kōrero Māori. Nō reira, koirā te tae atu kaupapa, i hiahia mātou te, te, te noho tahi, te kōrero Māori, te hoki ki ngā āhuatanga o te aho matua. E, e, e, koirā te wairua o, o tērā, o, o te tū, tū, tū tuatahi o te kura, o te, o ngā tūmanako. Ā, ka, ka, ka mārō te haere, ka, ka karanga mātou i a, i a Pāpā Kātene Paenga, ā, koe e te kaiako tuatahi. I te mea mōhio, mātou, e, e, e kore mātou e whakarongo ki a mātou. Kei te reanga kotahi mātou. Nō reira, ka, uh, ka ki atu, me pēnei, me pēnā, ka, ka tuturo e tai, e koe koe. Uh, e, e, e, e mōhio nau, ngā, e, ko ngā mōhio kei a koe, ko ngā mōhio kei a. Nō reira, uh, e, e patipati mātou, uh, kia pāpa kā tēnei paenga, uh, ko ia hei kaiako, ko ia hei uh, ai, kai whakahaere i te rōpū. A, i, i, i, ai, whakae mai ia, uh, ka, ka ruku tātou ki ngā mahi whakariterite mō te whakataetae ā-rohe tuatahi. Uh, ai, oh, i uaua, i uaua i te tīmatanga, uh, e hai te mea uh, uh, pōhehe e te i o mātou, ka hoki katoa mai, uh, raukura, i runga e, e, e, e te whakaaro, a, ah, tērā pēā, uh, te mea no, no tērā rōpu, no tērā rōpu, tērā, uh, ka tino rangatira uh, tēnei rōpu, Engari, pōhēhē, kāore mātou i āta mōhio i te huarahi e takahi nei mātou. He uaua te huarahi. Nō reira, ai, i te tīmatanga, āhua putuputu noa iho, te puta mai o te kaihaka, Engari i toitu te whakataetae ā-rohe tuatahi i karangahia ko Ngā Hoa Aroha, ko Ngā Hoa hei kia eke te rōpū ki te 40. I te tīmatanga. Tēnā i waimarie au, i waimarie au. Engari ināianei, he uaua, he uaua ināianei, he uaua ināianei. Āe, e, e Kawariki, e, āe, te, te rawe ki te, te tērā hoki nā mahara ki te āe, he uaua, ā, ki te tōtō mai te huna hiahia, ka toro atu ki roto i te puna ā, o te wharekura tonu, o nā pēpē, o nā tamariki kia kuhu mai, ā, ki te whakakī wērā tūrana, otirā, te huna karaua, ētahi karaua kia kuhu mai, ā, mai nā kokona katoa tō tātai nei marae, ā, i waimarie te tini, uh, me te rahi o, o, o mātou katoa ki te kuhatu, uh, ki te hāpai i te kaupapa, uh, ki a tū ai tēnei rōpū. Enari, uh, e mihena ki a koutou i te mea koutou katoa, uh, te hira mā, a mahana mā, uh, ai, me o hoa haere, e, he, he tohuna katoa a koutou i roto i o a koutou mahi, ai whakatohia te kākano ki te kura. Tēnā āhua kōra mai mō tētahi kōrero whakako ako nei, ētahi kōrero āhua kōhimuhimu nei, mō te, mō te, mō te aroha nui o Papa Tīmoti uh, ki a koutou. Uh, ko ia tonu e, uh, mōhio, ehara ko koutou anahe, engari uh, te, te, te toko maha o nā kapa, ka tuku atu i wa te rahi, ka tuku atu i wa rātou a titona, kia āhua tirohia mēnā kei te hē, kei te tika rānei. Nō reira, tērā, kāti ka puta, ka, ka puta atu ia ētahi wā ki te, ki te, ki te ia koutou, uh, mēnā kua rite koutou, aha rānei, ā, e whakahī tonu ana ia i tēnei wā ki a koutou ana tamariki mokopuna noa. E pēhi ana tērā noho tahi, otirā rātou mā Wharehuia, rātou nā Mātana reo. Nō, nō hea tērā, tērā wairua i poipoihia tērā wairua? E aroha nui tonu tēnei koutou i tērā o ā tātou pāpā. No te, no te, no te wā i a mātou i te wharekura. Uh, tēnei, i, i, i, i a mātou e, e taitamariki ana. Uh, ka puta te, te whakaaro tērā kia, uh, kia karangatia uh, ngā tino tohunga o te reo Māori. Uh, kia kuhu mai te, te whakaako mai i a mātou, i a mātou i te wharekura. Ā, ko Tīmoti tērā, ko Te Wharehuia tērā, me te nui noa atu. Nō reira, e, e kore e nunumi ngā whakaaro, te aroha nui ki a rātou. Ā, ko te nuinga, kua i au wārae te, ngā kura reo tuatahi, ngā wharekura, ā, ko te nuina, ā, kua, kua ngaro, kua hinga, engari a Pāpā Tīmoti i reira, i reira tūtaki tuatahi ai, āe me ngā kupu, me ngā tao kupu, me te pakeke o tana āhua ētahi wā, engari i runga i tana hiahia kia eke. ne, ki ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Uh, no re, no mai mai anō, uh, tā mātou, uh, e te a mātou ngā raukura o Hoani Waititi, mōhio ki aia, noho tahi ki aia. Uh, a, ka pērā hoki, e, ko, ko ia te mea kua kite i a mātou, uh, e te puhaere ana, uh, ka puta ki te ao, uh, ki te ao kapahaka, ki te ao kapahaka pakeke. tērā ki tērā rōpū, tērā ki tērā rōpū. Ā, ka whai wāhi tonu mātou ki a ia, ētahi wā ka hoki mai ki ngā kura reo wharekura, ka haere ki ngā kura reo pakeke, ka whakatū mai mātou i tō mātou rōpū. Ā, nāwai, nāwai ka mōhio mātou ngā kaitito. Ā, me toro atu tētahi kaitito e āio mōhio ana ki ngā mahi nei. Ā, e, kia whai wheako ai mātou ā, i a rātou. Ā, nō reira, ka noho, ā, ka, ka, ka karanga, ka patipati ki tō mātou pāpā Tīmoti. Ā, tēnā, ā, ā, tēnā, māu, ā, ā mātou waiata, ā mātou haka. e aromatawai, e titiro i mua i te tukunga atu, i mua i te whakaako ki te rōpū. Ā, pai tērā. E ētahi kāri pai ki tērā āhua i te mea ka kaha tātā ai, e hea tēnei, e kore take ēnei kupu. Nō roto i te wā koia te te o ngā kaitito. o, o ngā tūmanako. Um, he aroha nui uh, no mātou uh, ki ana titonga me tērā, uh, me tana titiro ki te ao, ne? me tana titiro Māori ki te ao. Uh, no tētahi ao ia, uh, tō mātou pāpā Tīmoti, uh, uh, me, me te Mōhio tonu mātou, ko ētehi o ngā tino kaitito o te, o te ao kapa haka, nō mai anō tērā āhua i a ia, me tana aroha nui ki tērā mahi. Nō reira, ā, he aha te mate o te riro ko ngā tūmanako hei kauaka mō, ā, mō ana titonga. Ko pērā i roto i ngā, ngā tau, ā, me te ātaahua, ā, me te rangatira o ngā titonga kua waimaria ngā tūmanako, ā, nō te tāpārā a Tīmoti. Ā, kua, me, me, me kī a Motuhenga atu ki a koe, kua āhua māmā tō tātou pāpā i roto, nō roto i ngā tūmanako e, e, e pērā tonu ana tana pakeke, tana kōrero mai, ā, nō roto i ngā tau, ā, ko ia te mea haramaihi o mātou, ā, prakatihi, Uh, e whakanuia mātou, uh, ko, ko Tīmoti hoki tērā, ko Pau hoki tērā e roto i ngā tau. Nō reira, ko tino, ko tino waimari e a ngā tūmanako ki ngā a pāpā pēnei i a, i a Tīmoti. Ngā aroha, aroha, aroha nui mātou, ahau, uh, ki tō tātou pāpā nice. Tīmoti me ngā pūkenga me te aroha nui. Uh, ai, ko, ko tino waimari e uh, ahau me ngā tūmanako ki te aroha nui o, o tō mātou pāpā Tīmoti. ā, e, e, e rekareka katoa ana ki a i korau mō ana mahi ā, ki te taha o, o, o, o, o koutou me tana, ā, whaka, e whakahī tonu ana, ā, me te mea e, e, e kite ana te hua ā, i whakapau e ia ā, ki ēnei momo mahi e, e, e, hua, e, e hua e rea tonu ana i tēnei wā. Nō reira, e kore koutou hoki e tawhiti mai i ngā whakaaro a Papa. Hoi anō, i tētahi wā, i tū tētahi tautohe nui mo te, mo te kaupapa o te kōhana reo. Ana ko te, mm. ko te kapa o Iti Kahurangi, uh, i whakarite i tētahi o oh, haka tino hira hira rawa atu hei, hei wero anō i te hine naro. Uh, kei a koe te, kei a koe te tikana o taku rangatira mena ka, ka hia hia koe ki te paku kōrero. Enari, i reira hoki pea nā whakaaro a, a te rōpu, a nā Timanako. Mm. Enari, i puta mai kē he waiata, he waiata nāwari, ne, he waiata mm. hoki ngā mahara, uh, he waiata ārina. Nō reira, i a koutou e whakariterite ana, me, me pēhea rawa te, te whakautu pea, te whakaute rānei i tērā o nā, nā wāna nā meku. E hara e te kī, te tika i te he tētahi nari, he wāna nā nui i taua wā mō nāi tātou te iwi Māori, a ki te titiro i te, te tū, te, te tū kotahi o nā kaupapa me nā, me te āhua o, o nāi tātou te ao Māori i roto i wēnei mahi pāpāho. Nō reira i au i tērā wai te pēhea hoki nā, nā whakaaro a te rōpū, a o te rao nā kai tito ki te, ki te whakautu, o ki te whaka, whakaute pea i ētahi kōrero ki runa i tēnei āhuatana i te wā e patupatuhia ana te, te kōhana reo. E, i e mātou e, e whakarite ana mō, mō, mō te rāmata tēnei, me te hiahia kia, uh, kia tito i tētahi waiata. Uh, ai, uh, whakakaha i tō tātou taonga. Uh, mm. Ke hoki mai te, kia, kia mahara tonu tātou ki te, ki te, ki te rangatira o te taonga ki a tātou, ki a te take e, e, e tūraki ana tātou i tō tātou taonga. Uh, nō reira ka riro i a Mahanga tērā mahi te tito waiata, uh, ko te whare tapu o Raupi, te ingoa o te waiata āringa. Ai, e tērā e, te, e, te, e tei whakaaro e huri haere, nā, me haka tātou, uh, me pātere tātou, me, me, me aha rānei, engari, uh, ka hoki tātou ki te, ko te, ko te wairua o te, o tō tātou taonga, he wairua raupi, he wairua manaaki i a tātou tamariki, i a tātou mokopuna, a koirā te wairua i tipu mai mātou, te hunga i waimarie ki te kōhanga reo i a mātou. Nō reira, ka tatū ko te whakaaro, ā, me wai aku, me, me hoki anō o tātou whakaaro uh, i te ahuru o tērā, uh, o tērā taonga, uh, o, o, o tērā wāhi, um, hei wāhi ahuru i a tātou uh, tamariki. Uh, he wāhanga kei roto i tērā waiata, ai, kōrero ana mō uh, mō te tātā o ētahi i te taonga rā, e rite ana ki te, ki te, ki ngā vines rā e tārona ana i te rākau, nē rā? Engari, ko tēnei rākau he rākau kaha, e kore e mate. Engari, ko ētahi ka tae, ka ngana te whakamate i tēnei taonga. Engari, ae, koirā te whakaaro nui, ko te whare tapu o Raupi he wāhi āhuru. Me hoki ki taua kaupapa rā, me hoki ki taua wairua rā, me hoki ki taua āhua rā. Ko te taonga i tūmanakotia ai i te tīmatanga. Ae, nā runga i, nō roto i te taka o te wā, ngā piki me ngā heke, engari kia kaua tātou e wareware, he wāhi āhuru tēnei, me pērā te wairua, koirā te wairua hei whakaora i te taonga, kaua te wairua riri, te wairua tūraki tētahi, Uh, te wairu ka tūraki tētai i tētai, kā ko te wairu aroha, mā reira tā tō tātou taonga, e ora anō ai, e hoki anō ai ki te, uh, ki te āhua, i, i, i, i tūmanakotia ngā kaumātua uaua wā rā, uh, kia pēnei te taonga. Tēnā koe, ai, te, te, te reka hoki o taua waiata rā me taku mōhio, e hoki nā atu taku hokina atu ki, ki waena nui aku hoa, aku hoa mahi te kaipapa te kohana reo, e tangi ana rātou te ātaahua o tērā waiata. te, te, te wairua tuku, ne, te wairua tuku. Rawe, whakanui a Kini me Iti Kahurangi, whakanui a rātou, enari ko te aroha uh, i konei i ana tūmanako. Nō reira, uh, e, e, e, kawa kei te ahua, ai, kei te ahua, nui nā kōrero i tēnei wā, hoi no kāre roa, enari, uh, te,

uh, me taku whakaaro anō i reira, ia wā ka pēnei a Nā Timanaka, o, oh, oh, kua waimarie, kua waimarie tātou, kua uru tātou ki nā whiri nā whāi, ki nā whāi. Ka tīmata te, e, e aroha, kua, me ki kua wana hei tēnā, enare ka tīmata te rakuraku i te māhuna. Kei hea, kei hea anō he, he wāhi, he wāhana, he ihi, he wana, hei, hei rapu māku, hei, hei, hei, hei tipu atu, hei, hei, hei, Whakawanawana i au kia pai ai taku tū mō te rā whakamutunga o nā whakataetae i te mea, nē, me, me, me, me, me, me, eke anō koe ki tētahi atu taumata, i te mea kua mārama nā rōpū e kua waia rāna pēnei a Wakahui, a Whānā rā, um, rātou hoki nā mea tūhaere, nā mea tūhaere, nā mea kua, kua roa e mahi anei, kua e mārama nā rātou me pēhea te piki mai tētahi wāhi ki tētahi taumata anō. Engari, i rono ai i tētahi, i te, te, te tūki pōneki ki te upoko o te ika, uh, i pērā anō koutou ko ia anō he aha te, he aha te kaupapa i whakaritea koutou kia, kia, kia rapua a tērā orana hau i tō mate nā tuatahi, te tū tuatahi, enari me mate anō koe uh, i te rā whakamutuna. yeah, hea tā koutou. Kia mōhio mai koe e roa te huarahi i takahia e mātou kia tae atu ki reira. E tekau tau mātou e ngana ana, kātahi ka uru ki te top nine. Me te hurō o te ngākau, engari tika tāu e, ko ngā whiringa whāiti, whai muri mai tērā, ka ariheke, ne, ka, ka waimarie ki te top nine, a, me te hiahia kia toitu, a, kia whakaihuwaka, engari kāri whakaihuwaka. A, etahi wā ka uru ki te top nine, kua kēhi, i reira. Ko te... Kore. Kāre mā, kāre mā te mōhio mea. Kua ruha. Uh, oi no, Kua tae, kua tae atu ki te whiringa whāiti, ā, kua, he, he momo whakaihu waka tērā, ka, uh, ka waiho i reira. Uh, uh, uh, ko te mahi uh, i, i te rātapu, ā, he hureirei, you know, ā, kei te pātaku. Uh, engari, uh, no ngā, uh, no te waimarie, uh, uh, ka uru mātou ki ētahi atu uh, whiringa whaiti, a, ka, ka āta whakaaro mātou, a, me, me whakatakoto rautaki e, e, a, e pai atu ai, e, e, e ke ai a ngā tūmanako ki ngā whiringa whaiti. Nō reire, i mui tērā, a, ngā whiringa whaiti e rua i mua atu i tō mātou whakaihu waka, a, i taitua iwa mātou, ngā waerua. Ka, ka uru ke reira, Ka tai tu e iwa. Ka uru a tu e topai, ka, ka iwa, ka tu e iwa. Nō rai, ai, ua ua. He, he, he whakamātautau nui tērā. Ne? He whakamātautau nui tērā. Ka, ko ngā akoranga ka, ka, ka riro i a koe. Uh, e i te wā uh, ka are eke ana i a koe. Koe rā ngā akoranga nui, ki ahau. Uh, no reira, uh, ko tēnei terenga, uh, ko te turenga atu i tō mātou uh, haerenga atu ki te whakanui ātara, te matatini ki te ao. Uh, ai, i rereke, i rereke, i rereke i runga i tō mātou a toro atu ki ētahi āhuatanga uh, pēnei i te, te karakia, uh, pēnei i te aro ki, uh, ki te huarahi e takahi nei koe. Kaua uh, te pito o te, te wāhi e haere nei koe, engari e tino, e tino whai whakaaro ana ki ia mahi, ā, ka mai e koe kia tae atu koe ki te mutunga, kaua te mutunga, nē, me ehara i te mea e whakaaro noa iho ana mō te tū ki te papatūāwae, engari e whakaaro ana ki ia tapuwae, ā, ka takahia e koe ia wheako, ia pūkenga, ia, ia mahi, ā, hei whakakaha i a koe, i mua i tō tū ki te, i te papatū waewae. Uh, ka tae atu mātou ki Te Whanganui Ātara, uh, pai tā tātou uh, tō, tō mātou wāhi noho. Uh, uh, I ngana mātou te, te pō mua atu, uh, te haere ki te pure. Ne, uh, wai maria mātou i tō te teo mātou kai haka a te kura tai aho, tohu mā. Uh, karakia, ka, ka kia tuki ai, tēnā, me, me, uh, me whakarite tātou. kua rite ngā tinana, engari, āe, kua rite ngā hinengaro, engari, te wairua, nē, me whakarite tātou i ō tātou wairua. Ka pure tā, ka pure mātou e te kura taiaho, me te ātaahua o tērā mahi, nē. Ki a au, koirā pea te rerekētanga e āta whakaaro mātou, ngā kaiako, ki ia wāhanga o te haerenga, me te whakapakari, me te whakarite e ia wāhanga o te kaihaka, tana te wāhi, tana tinana, tana hinengaro, tana wairua mō tēnei pakanga nui, ne, mo tēnei mm. pakanga nui, no tēnei me rite te tangata. Uh, no te koera pē te, uh, te rerekētanga. Uh, ka tū te tūtuatai e, ki a au, i tino rongo au i tētahi wairu ka ara no kia ara, kia rongo. Uh, a, i, i, i, i eke, i waimari e anō, uh, ko te tū tuarua, ai, e, i, i uaua ake i te mea, putai, putai atu ngā tūmanako ki tēnei wāhi. Ko tahi. Ko reira, nā runga i te haere ngā te, i, i ngā uh, mahi i oti a mātou i mue tō tātou, mātou haere tū, uh, tuarua, i tino mōhio mātou. Uh, anei te huarahi, uh, anei ngā mahi ai mahi mā mātou, nō reira i tino aro mātou E ai te mea i tū me te mahi, me te waiata noa iho. Mm. Uh, tāku e whakapono nei ko ngā waiata, ko ngā haka uh, i waiatatia, i hakai nei e mātou, uh, koe rape e ngā tino waiata no roto i ngā tau. You know. uh, uh, ngā kaupapa i, i hari atu e mātou ki te matatini, uh, i tino uh, rawe, i, i, i tino titi ki te ngākau o ngā kaiwhakawā. Uh, koe rā tētai āhua rerekē hoki. Ko te āhua, ko te pai, ko te kino rānei o, o ngā waiata, ngā haka. ka, ka, ka tū, ka, ka kore rānei koe i runga i te kaha o, o, o tō bracket. Nō reira, reira te te atu āhuatanga uh, i tino kitea. Ah, e, e waimare mātou ki te te o ngā haka o, o, o tō mātou pāpā, o, uh, o, o Tīmoti, uh, etahi atu, ia, yeah, te, te kōrero uh, mō tō tātou reo Māori, nei, I a waiata e he kaupapa nui a o te ahua nei i tino titiki te ngakau o nga kai whakawa o te hunga matakitaki a i e e e tino rongo ana au i te maringa nui i nga ea nei a me te haepapa nui a o te o te tu hei a hei kapa whakaihuwaka I tino ora te ngākau tō mātou hokinga atu ki te kāinga, ki ngā tūmanako whare, ā, i reira te hapori katoa e hūroro ana, e hūroro ana i tō mātou whakaihu waka, ā, tō mātou whakahoki mai i te taonga. Ā, ko mātou te kapa tuatahi, ā, i, i tāpirihia tētahi e tētahi atu taonga, hei, um, hei hoa haere mō te tākena, mō Duncan, koe rā te, te, te taonga tuatahi, engari, uh, ko te taonga whakamahara i a, i a Koro Bub, me, me Nan, uh, wei rā te wā tuatahi i riro uh, e tētahi kapa. Ko mātou tērā kapa, o reira he oranga ngākau, te whakahoki atu i a rāua ki tāma ki makaurau, uh, te noho tahi me tō tātou uh, Te Tātai Marae, Ahoani Waititi, Te Hurō Tahi, me te hapori ko roa e tautoko ana i a mātou. Ai. Tika, tika, tika rawa atu engari e hoa me pono. I taku rono tuatahi i tērā, o te whakawātea, Koe au tērā, koe au, ka, ka whakarona au ki te kupu tuatahi, ki te rangi tuatahi, mēnā ka tika tōna, tōna puta, ka, ka, ka, ka mana i reira, nē, nō reira, he, ai, he tika tāi o te pae o nā waiata, ia waiata, ia wāhana, a hoi anō mai i taua, taua oro tuatahi, a tai atu ki tōna mutina kāri ia i heke me te, te whakapono o nā kaihaka. Ah. Ne, te whakapono, uh, me taku, uh, Me taki, ā, e āhua, āhua harawini ana mātou katoa i rono o te tui tuatahi a te kura, matua te kura, ka riro ia e Center Stage, me tana wairea, e, e, ko, e, ko te wairea, Enari, ka kite koe tērā tanata, he tanata pono, e hara ia i te waha, waha noa iho i ana mahi, e, he tanata pūmau, a, ki ōna mahi, ki ōna whakapono noera, a, te huna mātaki i a ia ka rono i a, ka whakapono hoki rātou, uh, ki a ia, nō reira, uh, te āhua o, o, o tērā kaupapa me tō, tō tika. Tātahi anō pia ka rono ai i tētahi rōpu, i te iwi mātakitaki, te mare tai atu, i rono i toa ia nā tūmanako, i harikoa te katoa. oh, kua riro, i reira koe e tahi o nā mea pake ke tī oho rere ana. Ena re, te wairua i, i horapa i taua rani, a, ko, te, ko te wairua a Harikua kua tai te wā. Kua tai te wā ki nā raukura, a, ki nā pua waitana o nā kōhana reo. Nō reira, a, nā, nā, nā, nā, nā, nā tūmanako tērā pea i ārahi, a, i te mea ka whānau mai tēnei kaupapa i nā rōpū pakeke, me kī, whānau mai i reira, nō reira, a, nā, nā te motu, nā tumana, nō, nō te motu a nā tumana. A, e hara i te whakanui, i te whakahīhī, te mea e roto i taua rōpū, i, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, E kitea ana te āhua o te whiu o nā rina, te āhua nā o te rangi o nā waiata pea, e kitea ana ētahi te kāwai rangatira o nā, uh, o nā kapa i, i, i roto i a koutou. Uh, nō reira, e mihi ana ki tērā, e ki ana kei te pai noa iho kia kawea atu ahakoa he rōpu kotahi, He pai tonu kia kawea atu to ou kāwai ranatira, ou whakapapa, ou mōhio rana, uh, kia, kia, kia whakakotahihia hei orana mō a tātou peipei meki, mō a tātou mokopuna. Enari, um, i a koutou i pōneke, i haere koutou ki tētahi wāhi, i haere koutou ki tētahi marae. Nō reira, tēnā kōrero mai mo te aho o tērā haerena, ki ōnei whakaaro ki te, ki te, ki te, ki te tū a nā tūmanako i tērā tau. Ā, e tika tāu, i, i Waimare e mātou te haere atu ki, ki Waiwhetu, te marae o Waiwhetu, um, me te ataahua o tērā haere ngā atu. I tino rongo e tētahi uh, wairua uh, i rongo i te wairua o te wāhi rā, i tino kite i te ataahua o te hunga kāinga i reira, nō reira ko rātou te mea i kī atu ki a mātou, ā, haramai, haramai kia kite kātou, kia kite koutou i te wāhi i tupu mai ai te kaupapa, i hua mai ai te kaupapa. Uh, no reira, uh, ka haere ki reira, uh, ka waiata i etahi waiata, uh, ka hari koa te hau kāinga i a mātou, ka tino hari koa mātou i a rātou. Uh, ka tūtū etahi me te whakahoki mahara uh, ki te hui nui uh, i, i, i hua mai ai te kohanga reo, uh, me te āhua reka o tērā no ki tērā marae. Ā, e kāre kore ko koirā tētahi āhuatanga i whakakaha mai i a mātou. Ā, te hunga i mōhio ki te pakanga o aua wā rā, ki te nui o ngā mahi ki te, o taua hunga mō mātou te painga. Nō reira, tērā haerenga, kei te kei te, kei te matamata tonu o whakaaro, ā, kei te ngākau tonu e, e mau ana, ā, i tērā whakaaro te haere atu ki, ki Waiwhetū, ā, ki te mātāpuna o te kaupapa nei. Reira, āe, āe, e, e, i, i rawe, i rawe rawa atu tērā, tērā haerenga. Ka pai, ka pai. Ai, e hoa, kua roa koe e, ai, kua koa atu i te tekau tau anā tūmanako e mahi ana i tāna mahi. Hoi anō, mau ake, kua roa koe e amo ake ana i ēnei taumahatanga ki runga i o pokuhiwi, ā, kāre, ki runga i whakaaro, ka whai wāhi atu anō koe ki te, ki te rapu i ētahi, i te mea noho tārewa pea ana o mahi toi, ā, he tanata whai pūkena koe, he tanata whai pūkena koe me kī, enari, o Mahi, he kapa haka, a o Orana, he kapa haka, kei reira koe e mahi ana i nga mahi kapa haka e, e, e, kione whakaaro, e, moea e kore mutu te mahi, e kore mutu nga mahi, hoi ano, mau ake e, e, e harikoa, e pāreka reka tonu ana e nei mahi, ahakoa nga COVID, nga mahi o COVID ki te whakapōraru i a tātou, kāre pea a, a, a nga tumanako i rono a, i te hua nui o, o te tū hei rōpū uh, koa uh, mō te motu. Uh, nō reira, e, e pēhea ana koe, e pēhea ana whakaaro mō a tātai mahi ka kapa haka i nei rā. Ai, nā, nā te, te weri weri, uh, ma te rā, uh, ma te korona, te, te ao kapa haka i, uh, ai, i, i whakatāorewa mo tētahi wā, ai, uh, tō tōna tikanga, ko tū kē te matatini, kāre nō kia tū, uh, ko, uh, ko hinga ētahi uh, uh, kaupapa kapa haka i aia, no reira ai e, e koukou nui ana e, e, e, ki, ki te mate weri weri rā. E, he ua ua, ko ngā uauaotanga o te wā tēnei, o te ao tēnei, e rongo nei e te ao kapa haka. Ko kore e noho tahi, ko kore e whai wāhi te noho tahi, e koirā te tei o ngā tino āhuatanga o te kapa haka. Ko te noho tahi, ko te waiata tahi, ko te haka tahi, ki te kore e pērā he uaua. He uaua te, e kore e rite, ki, ki, ki, ki, ki te kapa haka i mua atu i, a, i, a, i, a, i te mei mate korona. Nō reira, ko te, ko te tūmanako nui, uh, ka, uh, en, uh, e, uh, he, he tangata um, whakaaro nui au uh, kia, kia werohia tātou ki te, ki te wero arai mate korona. Koira tātou, koira te, te te o ngā tino rākau e, e pai ai tā tātou patu i tēnei ngārara. Nō reira, he āki nui tēnei. Uh, koira tā māu ko Reikura āki ki tō mātou ake kapa. Tēnā, kia wero, me wero hia uh, koutou, me wero hia tātou uh, ki, ki te wero āraima tēnei. He whakahaumaru i ō tātou whānau, he whakahaumaru i ētahi atu whānau i tēnei mate. Ko te matatini e haere ake nei, ko te tūmanako ka tū, ka kite tātou i roto i ngā wiki kei mua i te aroaro, mēnā ka whakatārewahi anō. Nō reira, E aroha nui ana au ki te kapa haka, e aroha nui tonu ana au, āe, āe, kei reira tonu te aroha. Uh, e, e, mo ngā tūmanako, uh, e whakarite hu, uh, rautaki uh, mā o Koreikura. Uh, kia, kia riro uh, tēnei, ngā mahi pīkau i te kapa, ngā mahi whakahaere i te kapa, i te, i te reanga hou e pihi mai nei, me pērā, me pērā, uh, ki a au, he whakarite i te anamata o te rōpū. Nō reira, e rā te mea ka tū tonu a Kawariki hei kaitātaki, hei kaiako mō ngā tūmanako o Kāo, ko te tohu nui ki a au. Ko te rangatira, he whakarite i ētahi atu, hei kawe i ana mahi. mō te painga o te rōpu. He atu mea ko tēnei, ko te mahi a te rangatira he tū hei pau mō ake ake, e kore tērā e ea ki tētahi tangata. Engari, ko te mahi a te rangatira he whakarite atu i ētahi atu. Hei kawe i ngā mahi, hei painga mō te rōpu. Nō reira, koirā te mahi, nui kei muri te aroaro. Ko tētahi tino moemoeā ōku, he tū tahi me aku tama, he haka tahi, he waiata tahi me rāua. Koirā tētahi o ngā tino moemoeā mō taku ao kapa haka kei mua i te aroaro. Tērā pea ngā kaumātua noho au, ngā kaumātua rawa, kāre kore ka pērā, engari ka ngana. Uh, engari e kite ana ko tēnei. Ka whai atu anua i a koe, ka whai atu anua i a koe. Wai mai e koe, pakeke o tamariki, aku tamariki. E noi noi tonu ana. Ia, ai, ai, ai, ai, nore, ai. Hoi anō e, e kawariki, e, e, e mihi ana ki a koe, e mihi ana ki tō nākau mahaku. Me ki koina pia tētahi o nā tino take, uh, he māma noa iho uh, mō, Kua mātai te whai atu i a koe i ua tohutohu, i te mea mōhio ana ko te paina ko tō tātou nei reo, ko tō tātou nei marae, me nā kaupapa huhua kei runa i a ia, enari, ai, ko ahua, ko atu tēnei te 30 miniti e paku rangatira enari e mihi ana ki o, ki o, ki o kōrero ātaahua ki te, ā, whakakotahi anō i wā tātou nei whakaaro ki ngā mea kua e pai ana tēnei mahi te kapa haka, te ora tonutana o tō tātou nei reo, te noho tahi a te whānau, me kī, nō reira, āe, me te tono atu ki a koe ina wā ka tono, ka tae mai koe. Nō reira, e taku rangatira, me tō, me tō kōrero hoki ki te, a tātou huna. Nō reira, e mihi nui ana ki a koe mō tō kōrero, āe, kia werohia tātou, kia werohia tātou. He mea nui tēnā. E pēhea ana tā koutou moe taku wē, pēhea ana tā koutou noho, kei te pēhea hoki a Nana Leti? E pai ana te noho. Waimarie e mātou, he nui tō mātou merumeru. Uh, e whā whakareanga, uh, kei konei, uh, ko taku kuia, uh, a Ereti, a e, e, e, e, e kai kai te māra tonu e ngaki ana, e ora ana, e ora ana te tinana, e ora ana te, te, te imi ngaro. Uh, ko aku mātua kei konei, ko aku, uh, ko taku teina me ana tamariki kei konei, uh, ai, ai, e whā whakapaparanga kei konei e, e, e noho ana, ro reira, ai, e, e ahuru ana te noho, ai, e haumaru ana te noho. Kai, kai ka puta mai te kōrero a te pirimia te ahiahi nei, taumata rua, Ko te tūpuna ko te pē. Ai, te tūpuna ko ka pēra. Engari, me ia nā, ke, ke ako e tahuri, tēnei pōhiri mai ki au, a koko roa, uh, ahua roa taku whakautu i tēnei pōhiri, uh, anei, uh, e mihi nei ki a koe, me tēnei kaupapa ātāhua. No reira, e ngā whānau te kohanga reo, e mihi ana ki a tātou. Tēnā koe taku rangatira i te Fearless Leader. Ka kite kia pai tō rā. Mā te wā. Tēnā koe. Kia koe hoki. O, otirā e te iwi arā nā kōrero ātaahua rangatira rawa atu o tō tātou nei a, a Kaitātaki Tāne, a Raukura, a Te Pūawaitana o tō tātou nei kaupapa,

Ka pai, ka pai te rawe kē o wērā kōrero e te whānau ko tō tātou, āe, tō tātou kaitātaki ā, o te rōpū o Nā Tūmanako, a Kawariki Morgan, otirā rāua tahi ko tana tuahine a Reikura, Te Mātāmua, o Tērā tokorua, oh he kaha, he kaha ki tō tātou nei reo, ā, me nā mahi katoa. Nō reira, e te whānau, āe, ko taua waiata te whare raupī, te whare e poipoi ana i wā tātou nei tamariki. Koinei te titona o tētahi waiata i whakaritea i te tau 16 mō nā whakataetae ā-motu a te tekau mā whitu, rua mano te tekau mā whitu. Hoi anō, a, ki a tātou katoa i tēnei ata, i mua i te tuku atu i tēnei waita ki a koutou, he mihi aroha tonu ki a koutou, e kaha ana, a, ki te hono mai, o tira ki te, ki te tautoko, ki te hāpai anō i wā tātou tamariki whānau. Nō reira, a, ko kāina kōhana reo tēnei, e mihi atu ana ki a koutou. A, pōpō, ka waimari e tātou ki, a, ki tētahi atu kōhana reo, ā, ko te kōhana reo o te repo, ā, nō roto mai o te Wai Pounamu, nō reira, hono mai anō āpōpō ā, kia kāina kōhana reo, mēnā pātai, mēnā ko ngō huhua o te wā e hāpai nei i wā tātou nei whānau, wā tātou mokopuna kei roto i te kōhana reo. Nō reira, e te whānau, anei te waiata,